Illum hija l-aħħar laqgħa minn din is-sensiela ta' tliet laqgħat illi għamilna nhar mhux bħal għodna. Daqsxejn dawn laqgħat b'xeħta daqsxejn differenti, konna qed naraw dak li l-esperti qalulna fuq in-naħla Maltija u imbagħad analizzajnieh u rajna daqsxejn ftit iktar fid-dettall u għandna daqsxejn iktar fil-merti tal-ħadma tiegħu u dak kollu li qalulna. Illum hija l-aħħar laqgħa. Din il-laqgħa ser tkun tiġi ovvjament ukoll tinbagħat fuq YouTube, ġifieri rekordjata għal dawk kollha li ma rnexxilhomx jiġu magħna fl-ewwel u t-tieni laqgħa. Dawn il-laqgħat rekordjati ser ikunu fuq il-sit tal-YouTube, iċ-ċanel tal-YouTube tagħna. Tajjeb, jiġifieri jekk ladarba wieħed ikun irid jara l-ewwel u t-tieni laqgħa, merħba bikom milli taraw titlu fiċ-channel tagħna u taraw kemm dawn il-laqgħat u anke oħrajn li nagħmlu matul is-sena ħafna iktar informazzjoni, dokumentari relatati ovvjament man-naħa Maltija. Mela, Għal darb'oħra din il-laqgħa ser ikollha l-format li l-ewwel ħankunu qed naraw daqsxejn x'qalulna l-esperti u mbagħad flimkien naraw u niddiskutu daqsxejn tajjeb il-merti tal-intqal mill-esperti. Tajjeb? Il-videos li ser inkunu qed naraw huma tal-Prof David Mifsud, l-akkademiku u riċerkatriċi Simone Cutajar, in-naħħal Joseph Calleja, in-naħħal Jorge Spiteri u n-naħħala Michelangelo Muscat kif ukoll Arnold Grech. Tajjeb. Nagħtu bidu għall-ewwel taqsima illi ser nkunu qed naraw daqsxejn ix-xjenza bħala għodda li tgħinna niskopru iktar in-naħa l-Maltin.

Lum dwar 15, 10 snin ilu bdejna nagħmlu ħafna riċerka biex naraw li l-istock oriġinali Malti għadux jeżisti jew le u sibna li għadu jeżisti. Sibna li għatem lok ta' kif aħna nistgħu nikkonservaw in-naħla Maltija. In-naħla Maltija hija mita wkoll jekk trid tibridjaha b'mod tajjeb u hija naħla li

Microsoft. Il-fatt li hemm minnhom tant huma iżgħar minn hekk li anki fil-Microsoft ma nistax nara mhux il-verità. Għalfejn tasna nistudjaw dawn il-programmizmi għara fi waħda u sempliċi. Aħna sibna li l-programmizmi ġew skopu ta' għana ġew skopu tan-nies huma importanti għas-saħħa tagħna, għas-saħħa mentali, mhux fiżika biss, u l-istess għan-naħal. Isibna qudma li dawn ċertu mikroorganiżmi jkunu huma nies, jkunu huma bettilja, iżommu n-naħla sbija żommu n-naħla iktar resistenti wkoll għal ċertu attakki speċifikament pereżempju li semmejt tal-peromajt. Issa il-proġett tagħna partikolari qegħdin nistudjaw ċertu batterja li diġà nafu, ċertu batterja li diġà nafu diġà sibna li jinstabu biss ġewwa l-Baħar Malti u ma nstabu xejn aktar. Mistoqsija tagħna kienet għaliex u kif issa nirrelattaw dal-batterju li jinstab fil-ġewwa tal-Malti ma' foresti eżistenti tagħhom. Għal eżempju, nerġa' ngħid il-Mite velox għal forsi l-adattament tiegħu għal ċertu ambjent dehors

Mela, hemmhekk rajna l-ġi akademiċi li kienu parti minn dan il-proġett jiddiskutu fuq l-odot li għandna biex mod xjentifiku nanalizzaw in-naħla Maltija. Sewwa. Però qabel diskutu dan kollu, nixtieq nerġa' noħodkom għal l-ewwel laqgħa li fiha konna tqajna parti minn din is-sensiela. U fil-fatt bdejna dawn is-sensiela tal-qata jew waħda minn tlieta hija billi analizzajna daqsxejn ir-rabta li hemm bejn il-Gżejjer Maltin, il-poplu Malti wkoll u n-naħla Maltin. Sewwa. Mela, bdejna billi tkellimna fuq l-isem ta' Malf u Melinda u nħoddkom lura għal dawn l-imgħabeb ta' żmien l-Imperu Ruman u daqsxejn iktar 'il quddiem. U r-rabta li hemm bejn Malta, l-isem innifsu ta' Malta, u Melite, jiġifieri Għasel Ħelu. u min jagħmel laser huwa din il-popolazzjoni ta' nagħaġ speċjali li jsibu f'dan il-gżejjer. Imma pereżempju mhux biss, in Irja għandek dik il-munita żgħira żgħira illi llum il-ġurnata laqas biss għadna nsibu u nużawha il-trimens illi kif tistgħu taraw anke fil-umanistika bħala poplu, bħala gvern tistgħu Taraw li għaxin intom ukoll. Dejjem rajna li saħan sitra ta' tqoma tfajnija fuq il-munita tagħna. Din nara ta' rasa issa għawek qed nitkellmu fis-sena 1972. Jiġifieri dakinhar mod xjentif u skur ma kellna l-ebda idea illi kellna din imnaqla speċjali f'Malta b'mod uffiċjali, sewa xejn konna nafu, imma b'mod mhux uffiċjali dejjem konna nafu li għandna din in-naħla speċjali tant li anke konna ddeċidejna li nitfaqa fuq dik il-munita tal-flus. Insegwu l-proċessi xjentifiċi li wasslu biex isma' aħna rrealizzajna li għandna n-naħla tagħna. Il-proċessi wieħed minnhom huwa li toqgħod tkejjel letteralment għax anke l-mod kif jidhru u t-tfassila tal-partijiet ta' ġisimhom huma differenti. tajjeb minn xulxin. Jiġifieri anke b'dak il-mod nistgħu eh, naslu għal naħal tal-għasel li huwa differenti, sottospeċi differenti. Tajjeb. Wasalna għas-sena 1997 eh, fejn uffiċjalment kien hemm eh, effett xjentifiku tajjeb illi uffiċjalment ikkategorizza n-naħla Maltija bħala bħala naħla Maltija bħala naħla unika. U tajniha l-isem Apis mellifera, Apis mellifera huma l-ismijiet tal-ġinus tal-species tan-naħal ta' kasel Rutneri. Tajjem, Rutneri huwa l-isem ta' sottospeċi Maltija. Ovvjament, matul is-snin dejjem isir iktar riċerka bl-użu tax-xjenza, għax wara kollox it-topic li qed niddiskutu huwa l-użu tax-xjenza bħala l-għodod biex niskopru iktar fuq in-naħla Maltija. Tajjeb. U ovvjament, iktar kemm ikun hemm riċerka, iktar naslu biex niskopru għax affarijiet li huma għajmu l-test ma jkunux għadhom skoperti minn għadnina. Tajjeb. U għal daqstant iktar kemm użaw għodu differenti u iktar kemm teknoloġija fi xjenza ta' sviluppa aktar naraw blendi differenti dawn il-lejt li għandna madwarna. Tajjeb, fosthom nara tal-qasar tajjeb. U Kif tistgħu taraw, issa dik probabbli fid-dinja tax-xjenza hija daqsxejn antikwata għalkemm hija tas-sena 2020. Imma naraw li żviluppi fix-xjenza huma uħud l-iktar rapidi. Allura, madankollu, nosservaw li anke f'din ir-riċerka pjuttost riċenti tajjeb li saret fuq in-naħa tal-għasel naraw li hemmhekk dak ix-ċirku markata f'din il-paper tajjeb numru tnax, kważi kważi in-numru jgħaddi l-gżejjer infushom ta' Malta. Tajjeb daqshekk huma żgħar Malta. Imma xorta fuq dawn il-gżejjer żgħar għal dawn l-eluf ta' snin irnexxielha tevolvi din il-lejqa speċjali dan l-insett tajjeb in-naħla tal-għasel Maltija. u saħansitra kategorizza anke bi xjenza indunajna li isma' dan insett speċjali. Ġifieri minkejja dawn l-isfidi kollha li matul sferijiet sfortunatament minħabba ehm, azzjonijiet antropoġeniċi, xi tfisser din il-kelma antropoġeniċi ġifieri kkawżati mill-bniedem, mhux iseħħu b'mod naturali għax ovvjament l-estinzjoni ta' ħlejqiet huwa parti minn proċess naturali fin-natura. Imma estinzjonijiet antropoġeniċi dawk huma kkawżati b'mod artifiċjali mill-bniedem, ġifieri dik ir-responsabilità hija fuq l-ispallejn tal-bniedem. Tajjeb. Jiġifieri minkejja li aħna bħala bnedmin u minkejja li aħna Din il-ħlejqa li għandna f'Malta kważi kważi jew rasu ta' kemm issir. Xorta imma bis-sewwa u bil-ħażin tajjeb din il-ħlejqa b'xi mod jew jew baqgħet issalvaġ bil daqshekk hija reżiljenti. Jiġifieri imma mhijiex skuża illi ngħidu illi isma' l-kelb ħniena reżiljenti u xorta din baqgħet tama li l-gżejjer ma timxi mod jew ieħor din mhijiex skuża illi nkomplu nikkawżawlha ħsara għax il-mistoqsija mbagħad hija jista' jasal f'punt fil-futur illi tant tkun il-kawża kellha ħsara, tajjeb hawn il-kawża li kienet ħsara, b'mezz differenti. Hawnhekk semmejt pereżempju il-pest Amerikana, il-Varroa, mard ieħor li jista' jkun jidħol fil-gżejjer Maltin u ovvjament il-problema prinċipali hija t-taħlit ma' naħa ta' għasel ieħor li huwa importat, jiġifieri li hija l-iktar problema prinċipali. Il-mistoqsija tibqa' liema huwa l-limit li din miskina din in-naħla Malti għad jirnexxilha tirpilja minnu. Forsi qed jasal żmien li din tant inkunu tajniha fuq rasha illi sfortunatament ma jirnexxilhiex tirpilja. Ġifieri, u lanqas irridu mmorru għal dak li sar. Il-ġifieri Hemm dan kien studju mill-2017 pereżempju li iva, minkejja dawn iċ-ċirkostanzi kollha li semmejna u li qed insemmu, in-naħla Maltija b'xi mod jew ieħor xorta għadha tagħmar fil-limitazzjonijiet tagħha, tajjeb. Imma ovvjament bħalma nosservaw hawnhekk tajjeb l-underlining li jisma' rekomandazzjonijiet dejjem huma l-konservazzjoni għax nifhmu illi dan huwa studju daqsxejn iktar reċenti illi napprezzaw fl-analiżi tal-grafika illi nistgħu nagħmlu napprezzaw illi dejjem f'kull riċerka li nsibu fuq il-gżejjer Maltin relatata man-naħal tal-għasel, li tkun qed tippestika n-naħla Maltija, dejjem ikun hemm dan l-element ta' taħlit. illi sfortunatament huma ta' dannu kbir tal-jekk jikkontaminaw il-ġenetika tat-tagħna Maltija li waslet fil-nuqqas ta' reżiljenza. Tajjeb. Inkluż ġifieri dak kien studju li kien parti mir-riċerka tal-Master Sejri li anke f'nies illi saħansitra mingħajr jew mitra minn naħa l-Malti, spiss ikollhom minn naħa l-Malti. Ġifieri Tant hi problema wiesgħa illi jekk mhux ħanxandru l-kliem u xi ħaġa b'mod nazzjonali fuqha, hija diffiċli illi se nkunu qed inwasslu dan l-insert illi ġa huwa adattat għall-kundizzjonijiet Maltin, hija huwa l-iktar wieħed adegwat għall-kundizzjonijiet Maltin biex jibqa' jgħum fil-gżejjer Maltin. Għawek nirreferi għall-istudji illi kienet isemmi il-Prof David Persud. Illi basikament ikkumparaw ġveri dawn l-idejat illi jisma naħmantija hija aħjar nagħti ras barra f'Malta. Dan mhumiex issa biss idejat, dawn huma anka blotot għax-xjenza konfermati. B'rotot tax-xjenza kkonfermati. Jiġifieri hawnhekk f'din il-graf sempliċi nistgħu naraw li isma' din il-linja safra ħadra hija l-linja li tirrappreżenta dawn il-kaxxi ta' naħa tal-għasel barrani, dawn il-kolonji ta' naħa tal-għasel barrani. Tajjeb. U l-linja griża se tirrappreżenta l-matik li kif tistgħu tapprezzaw hawnhekk tul kemm tagħmel esperiment. In-naħa tal-għasel Malti xi mod jew ieħor ma hiex. imma ovvjament naraw il-naħa tal-għasel barra mill-immigration. Ġifieri għandha mhux biex osservazzjonijiet ta' naħara, issa għandu konfermata biex xjenza. Illi ehm, din hija riċerka li għamlet aċċenna li għam. Ehm, riċerkatriċi fil-video Simon Butari. illi il-riċerka li hija involuta fiha qed jinvestiga il-microflora, meta wissa microflora ma hiex ħaġa li aħna għal bnedmin għandna wkoll fis-sistema diġestiva tagħna ta' il-microflora. U ovvjament il-microflora tgħinna biex, per eżempju, li kien il-linjegu nittiġeruħ ta' xejn aħjar. Jekk u anke tgħin tassew ukoll fl-absorption ta' dawn l-affarijiet li ngħidu. Tajjeb. Jiġifieri li dan huwa l-media. Imma qed niskopru illi anke fis-sistema diġestiva għalkemm sabiħa din. Għalkemm sabiħa. Jiena wara naqraha da u r-riċerka li tmur f'dan f'dawn l-aspetti, nirremedi li ruħi għax nirrealizzaw li aħna bħala bnedmin tagħna fadlilna xi nagħmlu, xi niskopru. U dak hu s-sabiħ tax-xjenza li dejjem tista' ssir niskopri. F'dan il-każ qed niskopru li għandha jista' jkun wieħed mill-elementi għalfejn in-naħa Maltija tagħmar aħjar fil-Gżejjer Maltin sforz dawn l-adattamenti li evolvitew f'dawn is-snin. Hija minħabba wkoll adattamenti li kellha fis-sistema diġestiva tagħha u l-mikroflora tajba li tinsibu fil-naħla mat-tim. Ġifieri, anke minn ġewwa nagħmlu adattament, ġifieri, hemm da' sembajosi tajjeb. Ġifieri, huma affarijiet li xi kultant qas biss nikkonsidrawhom li kif jista' jkun dawn affarijiet li il-mikroflora li għandna ġewwa fil-ġewwieni tagħha wkoll qed jgħinna biex fil-kontest tal-klima Malti jasbu reżiljenti wkoll, ġifieri tant huma tant għat-tfadal x'niskopru tajjeb. U din il-mistoqsija li qed nagħmel jien innifsi fil-kontest ta' rappreżentant tal-Fondazzjoni Konservazzjoni ta' Malti, imma wkoll għalikom il-pubbliku ġenerali, in-naħal, li huma interessati, għal dawk kollha li qed jaraw, qed jattendu u taraw il-laqgħa, li isma' kemm għad fadal xi niskopru fuq in-naħal tal-għasel, sewwa bħala għasel, imma anke fuq in-naħla Maltija. Għalhekk ma nfadalx niskopru probabbli affarijiet li Probabbli fil-passat ma kinux jaqbdu għal Nagħlmona, imma issa b'għodod xjentifiċi ġodda nistgħu issa ninvestigaw. Ġifieri, ara kemm għad fadal xi niskopru, eh? Ara kemm għad fadal xi niskopru. U, ovvjament, mistoqsija li tmur oltre kemm għad fadal xi niskopru hija misma' Jekk in-naħal tal-għasel Malti ħa nkunu qed intuh fuq rasu u ħa nagħmlu kull azzjoni possibbli biex ma nikkonservawhx, tajjeb. Ara kemm dawn l-affarijiet u l-potenzjal biex niskopru dawn l-affarijiet indab. Forsi xi tip ta' kimika li tipproduċi l-ispara Maltija li se se stfejjaq ċerta mar, pereżempju, min jaf. jekk dak li jkunu x-xjenza ma jibqgħux jinvestigaw fejn tagħhom. Imma jekk mhux ngħid il-kelma peress li naħal ta' ras il-Malti, jiżgur x'hawn ma nistgħu ninvestigaw għax dak il-potenzjal li nistgħu ninvestigaw għal dak l-attribut x'għajn fejn hemmhekk għax in-naħla Malti għaxu estretta x'għajn tuħsieba. Ġifieri, għalhekk hemm potenzjal ukoll li jista' jkun moħli dan il-kontest. Jiġifieri huma affarijiet li mhux biss irridu naħsbu f'termini ta' produzzjoni li anke, kif ikkonfermat, nara ma' tiegħu wkoll tagħmel prodott ta' għasel tiegħek. Imma mhux biss. Irridu nwessgħu l-perspettiva tagħna għax hemm ħafna iktar affarijiet li nistgħu ninvestigawhom u li qegħdin hemmhekk estivi biex aħna niskopruhom. Imma ovvjament biex niskopruh irid ikollna dan is-sors, dan il-medju, li huwa l-għargħar tal-assemanti. U li sfortunatament qed imur qed jiġi estint meta dak il-potenzjal kollu ta' skoperta, dak il-potenzjal kollu ta' ġid ukoll, tajjeb, ta' produttività mhux biss f'termini ta' għasel imma anke f'termini ta' affarijiet oħrajn. Dak jkun kollu moħbi. Fit-taqsima li jmiss ser ikunu qed nitkellmu fuq l-armonija li hemm bejn il-ħtieġa bejn in-naħa Maltija, in-naħa tagħna u l-ambjent. Tistgħu tapprezzaw li kważi kważi dawn it-tlieta kollha huma waħda tkun mal-oħra għax m'hemmx naħal Malti mingħajr naħla Maltija, imma fl-istess ħin m'hemmx naħla Maltija jekk ma jkunx hemm ambjent li wasal. Ħa naraw x'qalulna l-esperti u l-kelliema tagħna.

li meta l-bniedem għandu qatt jirrealizza xi żbobija hemm u x'kobor hemm, wieħed ikun jixtieq jitgħallem iżjed u aktar ma titgħallem fuq dawn l-affarijiet, inta tara kollox ħolistiku u tara kif kollox jintegra jitfit mingħajr l-intervent tal-bniedem tas-sħiħ, inqas ma l-bniedem imgħawas iktar jirnexxi f'dawn l-affarijiet. Il-beekeeper Martin bħal kull beekeeper, wara li għamel dan ix-xogħol kollu b'almenu xi daqsxejn sodisfazzjon saj għandu jkollu li għadu kif kellna tliet snin, erba' snin taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu u ma tieħux qatra għasel li aħna l-iskop tagħna huwa primarjament l-ewwel inżommu naħa ħajja. Imma ġara li din qassar ilha l-għasel. Dak huwa l-iskop ta' imma jekk intom se jkollok raħal f'saħħtu, jekk intom se jkollok raħal adattat għall-ambjent, milli jkollok iddaħħal is-soluta salmutek, seta' ma kellek xejn. Allura hemm li jridu hemm ċertu armonija bejn in-naħla Maltija, il-beekeepers u l-ambjent naħseb dawn huma tliet kolom illi huma hemm Importanti immens li l-kejl ta' ħaleb għandu peress li jkompli għal b'saħħtu u għandu peress ukoll li jieħu protezzjoni mingħajr li jkun it-trawwieħed, però mhux biss. L-agrikoltura f'Malta toffri ħafna iktar minn sempliċement produzzjoni li nieħdu b'mod dirett mill-art. Għaliex l-għarnaq għandha l-għażla unika li għandna x'ninfraħu bih dan l-għażla.

Isma', f'Malta għandna din il-ħala Maltija li għandha bżonn għandna ħala u għandhom bżonnha wkoll l-ambjent in ġenerali u anke s-settur agrikolu. Jiġifieri u anke f'Malta ma napprezzawx biżżejjed il-fatt li aħna għandna servizzi ta' dak l-għalli huwa b'xejn. Jiġifieri barra minn Malta nsibu ċirkostanzi fejn anke dak is-sempliċiment servizz ta' dakra li tagħmel minn għand rasek. Xi drabi nsibu sitwazzjonijiet fejn il-bdiewa jridu jikru dak is-servizz għax tant m'hemmx naħal il-baħar naturali u aħna f'Malta għandna dan il-vantaġġ illi huwa post żgħir Post illi s'issa, tajjeb, nistgħu ngħidu għall-inqas, m'hemm bżonn għal dan is-servizz ta' kiri ta' dakra, tajjeb. Ġifieri, huma affarijiet li xorta waħda tista' jikkonsidraw. Ġifieri tajjeb li nżommu daqsxejn ta' perspettiva wiesgħa wkoll. Mhux għan-naħla ta' servizz, tajjeb, in-naħla Maltija, imma wkoll għal dak karogħ li rrid isiru. Mela, Din hija daqsxejn minn riċerka li għandu kont għamilt jiena lura fl-2020 billi konna qed ninvestigaw daqsxejn l-immaniġġjar tan-naħal fil-gżejjer Maltin. Tajjeb. U nosservaw li pereżempju madwar 50% ta' dawk in-naħħala ikollhom jittrattaw b'mod kimiku. għall-mard li nsibu fin-naħa tal-għasel. Tajjeb. Jiġifieri bħala naħħala jkollhom jimplikaw dan it-trattament biex ovvjament joqtlu dan il-mard li nsibu sfortunatament fejn kien għandha rasen. Issa napprezzaw li kull darba li napplikaw f'dawn it-trattamenti kimiċi, jista' jkun li aħna nħallu ċerta traċċi li dawk jistgħu jmorru fil-prodotti tagħna, jaffettwaw dawk bħal ma aħna nġibrabbli intu antibiotics u daw jaffettwawna tajjeb għall-aħjar ġieli jkollhom ukoll side effects. Ġifieri Daqstant hi waħda mit-trattamenti għall-għan tal-għasel. Tajjeb. Jiġifieri napprezzaw ukoll illi meta nagħtu trattament kimiku anke biex iva biex nipproteġu l-għan tal-għasel tagħna, tajjeb, imma ovvjament hemm konsegwenzi illi Napprezzaw u anka il-fatt li jisma dan it-trattament mhux biss qed jaffettwa nagħna l-għasel, imma jista' jkun ukoll qed jaffettwa il-prodotti li aħna nieħdu min-naħa tal-għasel ukoll. Għax dan jista' jkun li ħa jkun hemm traċċi pereżempju fl-għasel li nieħdu, fix-xemgħa. U l-mistoqsija ulterjuri li tiġi b'mod naturali hija li jisma Min-naħa l-oħra mhu biżżejjed informati fuq, pereżempju, iż-żmien li għandhom jagħtu it-trattament, tajjeb, u rigward dożi u kemm idewmu t-trattament. Ħarġ mistoqsijiet qegħdin hemmhekk għax illum il-ġurnata wkoll qed napprezzaw li isma' qed naraw li mard ta' naħa ta' rasa li tkun iktar resistenti għal dawn il-trattamenti kliniċi saħansitra. Tajjeb. Ġifieri, għandhom minn dak l-għad isma' aħna informati bissejjed fuq il-fatt li rridu u d-dożi li jkunu ta' ċerta miżura. Hawnhekk nerġa' nsemmi l-istudju li refera lejh il-Prof. David Mifsud għaliex, mara li għax dan huwa bażikament miktub l-isfel fuq l-abjad ta' paragnu bejn Qafel Għasel Malti u Qafel Għasel Barrani. Tajjeb. U tapprezzaw illi ehm, f'dan l-esperiment partikolari trattament kien ugwali fil-bidu u mbagħad ħallu marri biex ngħidu hemm. Tajjeb. U napprezzaw illi b'xi mod dan hija infestazzjoni tal-ordina tal-Marokk. semmejtna fit-tieni laqgħa f'din is-sensiela. U napprezza illi matul il-mogħdija ta' żmien għal xi mod jew ieħor il-naħa Malti kien infestat bil-varroa f'livelli li huma minimi. Xorta baqgħet reżiljenti u hiex, jiġifieri in-naħal Malti għandu ċerta atteġġjament li għamlu reżiljenti għal din il-kurdina partikolari. Atteġġjament li pereżempju mhux ma rajniehx kaxxi tal-għasel Maltin, barranin skużaw, li kienu użati f'dan il-riċerka xjentifika. Ġifieri anka minn dak l-aspett huwa iktar jaqbillek iktar li inti tuża in-naħal tal-għasel Malti f'termini ta' użu ta' pestiċidi li inti jkollok tuża biex tipproteġi n-naħal tal-għasel tiegħek. U hawnhekk ġast kemm semmuha ġifieri dawn li jista' jkun li n-naħal tal-għasel Malti qed juri dan l-attaċjament għax sadatta wkoll għal dawn il-kundizzjonijiet. Nixtieq insemmi wkoll li xi kultant li jsir fuq is-suq u hekk biex jixtru din naħseb semmejna wkoll fit-tra ma fejn niddex ma nħoġġ Marija. Illi jista' jkun li fuq is-suq biex wieħed jixtri naħa tal-għasel insibu naħa tal-għasel li jkun reklamat għal li huwa tajjeb għall-ħalwa, li huwa residenti, sabaw tal Tajjeb. Imma mir-riċerka li seħħet jirriżulta li jista' jkun illi dawk l-elementi li joħorġu f'tempi ta' resistenza għal mart ikunu jintwerew biss fil-lokal fejn huma fil-post, fir-reġjun fejn tkun żviluppat il-kanal. Imma mbagħad meta jkunu importati għal postijiet ġodda, bħal pereżempju ngħidu għal Malta, dak l-atteġġjament, subħana ta' titfisswiex, jintefa'. Jiġifieri anke fil-kuntest ta' isma' qed nixtru mis-suq ħasel li huwa resistenti għall-ordina ta' torba. Jiġifieri qasdik li jagħmel għamja l-kundizzjonijiet Maltin għax jista' jkun U l-każ huwa li b'reċerka li saħħet illi dawk il-kundizzjonijiet, dak il-kundizzjonijiet ladarba jkunu importati fil-gżejjer Maltin, dawk l-atteġġjamenti jintneħħu. Jiġifieri anke f'din hemm lok li jisma' li jużaw il-minħa Maltija wkoll. Hawnhekk qed nosservaw li l-isma dawn huma prevalenza ta' viruses li anke f'dan il-kuntest in-naħla Maltija kemm kellha prevalenza ta' minn dawn il-virus xorta baqgħet tkammi. Għall-kuntrarju ta' dan in-naħa tal-għassa li li kienet intuża bħala paragun ir-riċerka li saret. Tajjeb. Imma mhux mhux biss mhux biss. Għax anka fil-kontest ta' produzzjoni ta' għasel nosservaw li jisma' naħal maqti minn kull kaxxa tajjeb. sitt kilos u n-naħa l-barranin b'tlietix kilos. Jiġifieri, aħna f'termini ta' produzzjoni hija xi ħaġa li hija evidenti wkoll li la dan ma ngħata lanqas li huwa adattat għall-klima u kundizzjonijiet Maltin, mela anke f'dak ir-rigward jaqbillek iktar li żżomm in-naħal ta' rasek Malti. Jekk nixtarru daqsxejn din il-biċċa daqsxejn iktar nirrealizzaw ukoll illi Hemm inqas spejjeż ukoll għax ovvjament kif semmew il-kelliema tagħna dak li jkun jieħu gost li pereżempju għalina jsir daqsxejn ħażin. Pereżempju. U għal dastant naraw li jisma' fil- tkattir u fil-manteniment tan-naħa tan-naħa tal-qasem tal-kultura s-smanċet kapital li inti jrid ikollok ovvjament tkun naħal. Ovvjament kien ikun jgħid li tagħmel flus jiena tal-opinjoni li jsir mhux ħomiju. Tajjeb għax l-agrikoltura hija xi ħaġa li hija staġjonali, hija xi ħaġa li tinbidel ma' jiġifieri Jekk jogħġobkom jekk tridu tgħaddlu l-flus, sinjuri, għalhekk tagħżlu xi ħolbina, tajjeb. Imma napprezzaw li jiġifieri hemm ċerta spejjeż ukoll fil-agrikoltura bħalma hemm ovvjament fis-settur agrikolu kollu. Imma anke fit-trobbija tan-naħal tal-għasel fil-kundizzjonijiet f'Malta, tajjeb, fl-agrikoltura għandek inqas spejjeż. Jistaqsi għal xiex. Għandek inqas spejjeż għax l-ewwel nies m'għandek spejjeż Spejjeż ta' importazzjoni. Inqas spejjeż ta' importazzjoni għax qed ngħidu la darba qed naħla ma' tiegħi fir-residjenza jew kundizzjonijiet Maltin, mela m'għandekx dak l-ammont kbir ta' spejjeż fil-ġestjoni tagħha, jiġifieri hawn għandu dak l-aspett jaqbillek iktar. Ġestjoni tal-mard kif qed tgħidu, tant kif rajna. In-naħa Maltija hija resistenti għal ċerta mard, illi naħa l-barranin mhuwiex. Tajjeb, ġveri, wieħed forsi irabra għanna matija illi jevita mill-li juża dan trattament eċċessiv u jenfo dan il-trattament eċċessiv. Ġveri, hemm aspetti li huma kważi kważi nafem ekonomiċi jagħmlu ħafna ħafna ħafna sens. U ovvjament għall-prodotti li inti qed tagħmel illum il-ġurnata titkellem fuq dawn l-affarijiet ta' orjeni mhux orjeni fil-prodotti prodotti agrikoli li huma orjeni. Illi anke f'dak il-kontest inti qed tagħmel prodotti li prodott ċempini li huwa organiku minn għal użu tal-pestiċidi. Ġifieri hemm ta' iċ-ċans ukoll. Ġifieri jridu jkollna xejn ta' perspettiva wiesa' fuq dawn l-elementi kollha meta wieħed rabbi n-nagħlem għal tiegħek. Sewwa. U apparti li hemm inqas pejjeż, qed ngħidu tajjeb, imma hemm iktar ukoll profitti għal ximxi. Mela l-ewwel nies għandek kif ukoll ikkonfermajniha mhux biss ġifieri hija l-idea ta' naħħar, le, hekk konfermata issa li isma' tingħata l-għażel Malti minn kif għandek pożizzjoni iżjed ta' għażel. Tajjeb. Prezz ta' ras għoli. Mela napprezzaw li f'Malta l-produzzjoni hija limitata għal sant aħna nistgħu ehm, nikkapitalizzaw fuq dik u l-fatt li jista' nasel ma' tip prodotti ehm, prodotti li huwa tajjeb ħafna. U għal sant nistgħu aħna l-għasel li nipproduċu nġibla xi prezz iktar minn tkun fis-supermarket sa prezz li jismari. Għabat naħal Mbagħad għasel Malti u għasel barrani prezzijiet mhux biss ikkomparaw. U tagħmel sens għaliex isimha fil-produzzjoni f'Malta hija limitata biex insejru wasal. Ġifieri ma anke minn dak l-aspett in-naħal jista' jkun fil-ta. Anzi, hemm il-passot il-ġurnata nitkellmu fuq Contract of Designation, BDO. Illi qed qed isiru diskussjonijiet fuq l-għażel jekk għandux isir il-bidil jew le. Tajjeb. Hawn qed titlobhom f'April tajjeb 2026. Il-Milied ikun għadhom diskussjonijiet. Iżda, fuq x'tip ta' bidil jew aħna nitkellmu? Fuq għasel Malti jew fuq għasel Malti magħmul minn naħla Maltija biex anke dak il-prodott idduh iktar valur? Qed isiru dawn id-diskussjonijiet mill-stakeholders responsabbli għax jekk irridu għandna l-prodott tagħna ntuh saħansitra iktar valur li hemmhekk irridu mmorru, hemmhekk irridu nimxu. Tajjeb. Kif qed ngħidu, iktar profitti għax hija ta' residenti għall-ħin. Jien m'hemmx għalfejn tara l-aħħar irrid kont infessi dak il-ħin kollu u dak l-effett kollu tajjeb għax hija resistenti b'mod partikolari għall-ħin. Tajjeb. Napprezzaw ukoll li inti xi ħaġa li għandna bħala affermazzjoni naħseb huwa li xi kultant aħna marida fil-korsijiet li għandna żbarriġ. Eh, naħsu għax minn għalina għandna li dejjem nisma' naħdra għasel biss is-soħel. Le, hemm sensiela ta' prodotti differenti li nistgħu jieħdu minn dan l-inżett. Inkomplu, b'opportunizmu, issa qed nitkellmu fuq diversifikazzjoni tal-attività ekonomika tagħna li qed nagħmlu bħala dħala fil-kultura. Qed nirreklamaw li isma' jekk inti naħħal li trabbi naħla Maltija, ara xi prestiġju ta' inti qed trabbi insett nazzjonali Malti. imma mhux biss, inti qed trabbi dan l-insetti li jinsab fis-sħiħ tiegħek Maltin. Dik qed tifhmuha għax jien mhux qed nifhmuha. In-naħħa qed jifhmuha li il-pubbliku ġenerali meta jmur biex jagħmel dawn l-esperjenzi tifhimha dik. Ukoll hemm sensiela sħiħa ta' apiterapija li f'Malta għadha daqsxejn ġdida bħala kunċett, l-użu tal-insett tan-naħal tal-għasel biex tfejja, tajjeb l-apiterapija. Qed nisvolġuha din qed nagħmlu xi ħaġa fuqha biżżejjed f'Malta, apiterapija bl-użu tan-naħal tal-għasel qed nagħmlu enfasi fuqha, niskopru biżżejjed x'hemm u x'm'hemmx Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet, potenzjal għal affarijiet li ehm, jista' biss jiġu jekk ovvjament ikollna din l-ekoloġija li hija saħħitha. Ehm, u jekk l-agrikoltura, jekk l-ambjent Malti u l-ambjent Malti ma jkunx b'saħħtu ma jistax ikollna agrikoltura saħħitha, u sottokultura bis-b'saħħitha, imma wkoll agrikultura li hija sostenibbli, din il-kelma nisimgħu tant fuqha, sostenibilità xi tfisser? Illi jisma' l-affarijiet dan l-investiment kemm huwa wkoll għall-preżent, imma wkoll inħallu għall-futur ukoll. Dik hija s-sostenibilità dejjiema. Jew. Jiġifieri, il-mistoqsija, qed napprezzaw il-valur ta' nagħna magħfija u anke l-prodotti li nistgħu ngħidu minnhom, jiġifieri, qed nieħu konsegwenza ta' hekk ukoll. Aħna qed nieħdu ħsieb l-ambjent illi bħala naħa tal-għażel jiddefendi fuq qed nieħdu ħsieb aħna bħala Maltin U dak huma l-mistoqsijiet li aħna nagħmlu bħala fondazzjoni. Tajjeb. Ħanġu għal topic li jmiss li huwa passi meħtieġa lejn biodiversità imħarsa u agrikultura sostenibbli.
Importanti messju kif għal interess li jkollu l-qalb saħħtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni mingħand li jkun ttrabbija, però mhux biss. L-agrikoltura f'Malta tkopri ħafna iktar minn sempliċiment produzzjoni li nieħdu b'mod dirett mill-art, għaliex ir-rata tal-għamla unika li għandna x'nur ntrabblu bih dan l-għamla u fih jenfisha diġà hija attrazzjoni għal min jinteressa, tinteressa l-ekoloġija Maltija wkoll.

Għax trid tkun framework, trid ikun pjan ħolistiku. Mhux ħalli tkun pjan ħolistiku, imma jrid ikun pjan li ġej x'nedwar grassroots, li ġej mill-nies. Li n-nies in-naħal, eżempju, jibdew isaqsu għan-naħla Maltija, jibdew isaqsu għall-ġejjel Maltin, li tiġi top down u li jkun hemm festa

U naħseb dak il-koppja, xem ċertu preġju fija, din li nofsi minnha mal-bija, so din il-bidla ta' perċezzjoni fuq naħla bejn il-ħablu li jikkonvertajn il-merfa. Il-problema hija li l-mandri tfannix infrastruttura biex il-ħala kollha li għandhom bżonn ħajn ġdida

Mela, smajna l-kelliema jitkellmu fuq dawn il-passi meħtieġa. Għaxin ta' mistoqsija retorika, ġinna mistoqsija biex naħsbu fil-kriżi. Li X'inhuma dawn il-passi lejn din il-biodiversità mħarsa bħala prodott sostenibli? Sebbien ir-risposti semmejnihom tul dawn il-laqgħat kollha, ma tajjeb li forsi nerġgħu nduru lejhom. Pereżempju, l-inizjattiva tal-Fondazzjoni biex din issir l-ilsent nazzjonali illi l-qofol tagħha mhux biss kien biex nagħtu lil l-armati għal dan il-titlu iktar ora tajjeb ma kienx l-iskop. L-iskop kien illi dwar aktar għarfien taslu kollha li għax kif iskop Mistoqsija retorika waħda. Taħsbu li hemm għarfien fost il-pubbliku

L-idea li għamilna dan id-dikjarazzjoni bħala bħala Malti għal sent Malti ma kienx biss kapriċ bħalli kolonja darba minnhom u għamna fil-għodu għal nismajna għal għal s-nazzjonal s-sekund li għatajl. Le, ma kienx dak li Imma kienem sensiela ta' idekat u fatturi li għanna. Xtaqna illi b'din dan il-pass jirnexxielna niksbu. Pereżempju, l-ewwel nibdew l-isma aħna għandna għal tal-għasel diġà ċerta operazzjoni. U għandna l-mandija, għandna l-għasel mandija, hemm iktar operazzjoni biex jiexu sejru għandin u ma marbutin ma' bil-għasel. Allura nibdew l-isma aħna nisfruttaw din l-ammirazzjoni. U wara li nisfruttaw din l-ammirazzjoni fil-pubbliku u anke fl-apikultura naħħara, nagħtu bidu għal bidla fil-mentalità. Mentalità li iktar, anke semmiet ukoll fil-video preċedenti, naħħar nfusha li jisma' jġibu huma li jfittxu naħla tal-għasel nagħtija. Tajjeb. Wara li nimxu minn dik il-bidla fil-mentalità u anke minn naħa għal oħra fis-settur tal-agrikoltura, tajjeb, nimxu għal aħna tal-għasel illi tkun maskot favur il-protezzjoni ta' Dakkara, Dakkara pollinators. Tajjeb, jiġifieri naħa tal-għasel hija pollinator, Dakkara, hija Dakkara prinċipali kif sejħa. Imma ħanużaw l-azzjoni li hemm diġà naħa tal-għasel biex nipproteġu takkara oħrajn. Ġifieri, l-iskop dejjem li ovvjament mhux biss għax aħna mhux qed ngħixu f'kantuniera li ma jeffettwana biss qatt, jew ngħixu f'bozza, imma li hemm ħafna affarijiet li huma relatati wkoll li l-idea dejjem hija bħala dominazzjoni, żommu l-perspettiva tagħna b'mod wiesa'. Tajjeb. Jiġifieri, nużaw n-naħa Maltija bħala maskot anke ta' protezzjoni u ta' konservazzjoni għal dakkar oħrajn tal-ambjent ġenerali, u kif qed ngħid li ġġorr ġimgħa li tipprovoki sforz usa' ta' konservazzjoni. U li dawn l-affarijiet kollha jwasslu wkoll biex isma' inżidu l-valur tal-għasel Malti, li mhuwiex biss għasel magħmul min-naħa l-Maltija, imma huwa magħmul, u naċċenna biha fis-sezzjoni preċedenti, imma huwa magħmul minn Din in-naħla biss hi n-naħla li nsibu fil-Ħsieb Maltin biss. Tajjeb. Il-mistoqsija li jmiss forsi għal dawk li qegħdin hawn biex taqra ma jistax jiġbu. Imma mistoqsija li qed nagħmlu fuq retorika issa hemm bissejjed għalfejn naħa tan-naħala Tajjeb, għam l-ewwel isek jafu jafu li hemm għala Maltija li tajba l-standard li produzzjoni għal-binu Malti, ovvjament hija parti natura Maltija, hemm dik l-arfin. Imma imbagħad nimxu għal isma' ħadet fiċċu għal Maltija għax jafu li hija tajba iktar. Tajjeb, jgħod jaqgħu fin-nasba, tajjeb,

Għandhom l-idea li jisma' jekk jiena nipproduċi għasel pur Malti, għandu dak l-għasel għandu iktar valur miżjud għax huwa magħmul minn naħal Maltija, tajjeb. U huma konxji mill-fatt li jisma' jekk inti trabbi naħal tal-għasel Malti li ġejja f'Malta u trid tipprevjeni milli ddaħħal b'art tal-għasel ta' Malta u naħal tal-għasel milli jġibu fil-Gżejjer Maltin. Aħna konxji ta' dawn l-affarijiet kollha jew jgħadduna minn quddiem lanqas biss nirrealizzaw. Tajjeb. Ġifieri, imbagħad il-pass li jmiss illi saret insek nazzjonali ġifieri hemm l-aspett ta' xejn iktar tarfin, għarfien mhux biss fil-pubbliku, imma wkoll fl-agrikoltura. Ħankun qed nibnu jew qegħdin nibnu għalissa tajjeb li jisma' dik il-bidla fil-mentalità se twassal sabiex in-naħal b'mod awtomatiku jibda jfittex illi jġib in-naħal Maltija. U għaldaqstant jieħu l-irwol ta' kustodju tal-isem nazzjonali, issa ġifieri għax il-prestiġ ukoll. Illi tonqos l-importazzjoni tal-għan tal-għasel barrani, idealment għalih jekk wieħed jibda jfittex in-naħal tal-għasel Malti, mod awtomatiku jekk id-domanda hija naħal tal-għasel Malti, is-settur għandu jadatta, s-suq lokali għandu jadatta biex jadatta għal dik id-demand li jkun hemm. Imma jekk ma jadattax dik id-demand, aħna bħala Maltin, bħala fondazzjoni qed nagħmlu l-istgħu skur. Sewwa biex ovvjament iġibu n-naħa Maltija l-ewwel. u anke 'l quddiem ħa naraw li jkollna dawn il-programmi ta' konservazzjoni li wieħed jista' jakkwista imma ovvjament kollox ilu żmien tiegħu. Imma bħala gvern qed nirrealizzawhom dawn l-affarijiet għax ċerti affarijiet iridu jieħdu xejra nazzjonali biex ikunu aktar effettivi, aħna qed nirrealizzawhom dawn bħala bħala poplu Malti. Illi, ovvjament, ħajkun hemm nuqqas ta' informazzjoni illi se twassal sabiex ikun naħra Maltija li tkun iktar reżiljenti u resistenti u fl-aħħar u l-aħħar il-kelma l-basbert. Skużaw, fil-ban, sostenibli, agrikoltura sostenibli. Illi fl-aħħar ma tibqax kelma fuq il-karta ma tiġi realizzata verament. Iġveri l-idea li tkun internazzjonali li xi ħaġa illi eh,

Tajjeb. Allura, nemmnu aħna fil-kultura li s-sostenibilità għandha tkun imsejsa fuq din l-agrikultura li aħna bħala Maltin aħna marbutin ma' din is-sengħa tal-agrikultura ta' dan is-settur agrikolu. L-ekoloġija, naħla Maltija li parti mill-ekoloġija, naħla Maltija li parti min-natura, mod intrinsiku, ġifieri mod awtomatiku, ġifieri rridu nibdew dak huwa iktu li jisma' naħla Maltija li parti min-natura. U naħla Maltija li parti mill-patrimonju naturali. Nsemmu ġgħaddija ħaġa l-ħin ngħidha. Ejwa, imma din hija ħafna iktar prezzjuża, x'din hija B'mod naturali, spiċċa fil-Gżejjer Maltin u adattat għal kundizzjonijiet Maltin, bħal flora u fawna kollha li jinsibu fil-Gżejjer Maltin li l-bini tagħhom. Jiġifieri ejja dik inżommu wkoll perspettiva wiesgħa għal dan l-affarijiet. Naħla Maltija bħala il-kolonna li tistrieħ fuqha l-kultura, il-kolonna li hija parti min-natura u l-kolonna li apparti minn patrimonju naturali. Jekk waħda minn dawn il-kolonni taqa', mela allura dan is-settur fih innifsu, din in-naħla sfortunatament tgħob. U mal-medda tas-snin rajna li jista' jkun li waħda minn dawn il-kolonni partikolari, tajjeb, jista' jkun li forsi konna l-istess li għaddejja. U aħna bħala Fondazzjoni l-iskop tagħna huwa dejjem milli nkomplu nagħfsu dawn l-affarijiet, tajjeb dawn il-Nazzjoni Iżlamija huwa trasparenti għall-aħħar, tajjeb trasparenza hija parti mill-mod kif aħna naħdmu u dan huwa manifestan, tajjeb biex ngħidu hekk, dan huwa dejjem manifestan. Naħla Maltija verament imħarsa olistikament.
Illum il-ġurnata l-importazzjoni tal-ġen barra hija l-enormi. U din hija ħasra għaliex dak li għamel tajjeb huwa għal għadem minn hu tajjeb u peress li fit-tagħmir dan il-ġejjen isir fl-ajru aħna ma nistgħux ngħidu sar ma' dalil razza. Malta hija żejra wisq u għedna għal jivvjaġġa ċertu bord, ġifieri għandek madwar 4 ħames il-bord vjaġġa lura. u l-laqa jinsab madwar il-Malta kollha. Allura meta għandek titgħallem iċ-ċokon u naqra li qed timxi minn post għal ieħor ukoll, diffiċli ferm li tikkontrolla l-kontaminazzjoni tagħha mingħajr ma tagħmel approċċ ostiku. Minkejja li aħna Maltija legalment hija diġà protetta, xorta qed naraw li n-naħa Maltija Inbidlet, ċertu żmien inbidel, li fil-kontaminazzjoni hemm ammonju u allura hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni. Diversi inizjattivi huma tajbin fuq dan il-fatt, din anke dak li jelevaw l-istatus tagħha, it-titli tagħha, speċjalment jekk insemmu inizjattiva li l-anomalija ssir insettizjonali. Apparti apparti minn hekk, imma ġifieri iktar importanti illi l-Att fil dwar l-importanza ta' dan l-għamal tiegħu u dwar l-importanza ta' min hu msiba wkoll jiżdiedu lokalment biex ikun hemm rispett b'mod awtomatiku lejn l-agrikultura in ġenerali. Tajjeb nagħrfu wkoll Il-vantaġġi li għandha Malta bħala gżira mdawwra bil-baħar, kif nistgħu nisfruttawhom? Jekk aħna ma nimportawx affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal kif ukoll il-klawm, awtomatikament qegħdin nissalvagwardjaw in-naħal minn pesti u mard li jista' jiġi mill-baħar. Ġifieri dik diġà hija xi ħaġa pożittiva ferm li wieħed għandu jikkunsidra. Wieħed irid jinnota dawn il-punti kollha Għaliex jekk aħna nħarsu lejn il-problemi kollha f'daqqa, l-anima tlieta titfaċċja. Inkwiet kbir fil-futur. Jekk l-ewwel waħda ma jkunx hemm introduzzjonijiet kif suppost li jiġi miżmum l-għaqal. U t-tieni jiena ngħid li hemm bżonn li nagħmlu għan minn dawn l-affarijiet li qed jiġu minn barra, jiġifieri dawn l-irġejjin kollha li qed jiġu minn barra. Anything clean smajna qal ma jistax jiġi minn barra. Issa għax għandek li ġġib vażel tagħsel, il-għasel iġorr il-mard tan-naħal. Issa inti taħslu kemm taħslu possibbli fil-kamin hemm daqs kultant sew li neħħejtu kollox. Ta' jafu l-awtoritajiet xi tfisser American Forbrood, il-pesta tan-naħal, li trid taħraq kollox l-ewwel toqtol in-naħal ta' dik il-kaxxa. Taħraq il-kaxxa kollox mhux tieħdu tieħdu tieħu l-ewwel

Ħabib, l-aħħar taqsima. Nara għal-ġament imħarsa holistikament din il-kelma. Din il-kelma, ja, nara mħiċi jisfisser din il-kelma. Illi jien bdew fuq miżuri li sawt. Kif diskutejna u pensaw li hemm miżuri li jistgħu ngħidu biex nipproteġu l-Maltija diretti u l-Greti. Tajjeb. U aħna bħala fondazzjoni għeddu twaqqafna minnu kaġin reġistrati mal-Konsil li josib l-organizzazzjoni volontari f'Mejju għana u t-tessin s-operat mod uffiċjali. Dejjem kien il-lajta tagħna Għal ovvjament l-osservazzjoni ta' amanti jew motoristi. Biex ta' tagħmlu daqsxejn ta' rendi kont anke bħala fondazzjoni x'għamilna xi tagħmlu. Illi nibdew bis-sena 2020 uffiċjalment qed tiskonna nirreġistraw il-Kampjonat Taljan. Imma ħassejna li anke bil-riżorsi li tagħti ridna nagħmlu xi ħaġa. U taraw anki b'massa salari tmar, għadhom b'massa li ma ġurnafx. Ġifieri dawn għadhom problemi li għadhom rikorrenti li jekk aħna bħala pajjiż jista' jkun hemm azzjonijiet monetarji li jekk aħna bħala pajjiż mhux ħa nxammru l-kmiem u naħdmu dawn il-problemi ħa jkunu ġas azzjonijiet ta' mitigazzjoni momentarja. U aħna li mhux qed nitkellmu fuq għax Aħna qed nitkellmu fuq dik l-għalma olistikament, olistika, li tiġbor fiha il-konservazzjoni u anke l-istatus san tal-għalma għaddejja u trabbija tiġbiri mod wiesa tiġbiri fit-tul. Jekk mhux tul qed ngħidu erba' snin, fit-tul fid-dejjiemi.

Ġifieri issa f'April bħalissa nibdew naraw it-temp jisħon ħa jiġi s-sajf u nerġgħu naraw diskussjoni li dan l-imbierek orientar tajjeb. Ġifieri qed nieħdu azzjonijiet li qed iħallu verament il-frott li nixtiequ tajjeb Meta tagħmlu azzjonijiet fuq l-oritur, fuq xiex imur, fuq l-irġejjen, illi ħajkunu qed iwasslu għal mijiet ta' ħaddiema mbagħad fis-sajf dawn għal wieħed soqtu ħaddiem ma jiġi xi erba' minnhom dan fil-kuntest tal-għajjiet ukoll. Ġifieri ħed ehm, nindirizzaw il-problema kif suppost qed nindirizzawha Għamilna wkoll inizjattivi eh, sa' Saturday, għattini u tiegħek edizzjoni wkoll Pollinators, ġifieri konna t-nisibna mal-Tech eh, Grow Trees proġett li dawn ikattru pjanti u siġar tal-flora Maltija li ġej minn Malti

Ġifieri din kont inizjattiva oħra li mhijiex miżura diretta kważi kważi, imma hija indiretta għall-konservazzjoni tal-ambjent mod wiesa' u l-pjanti għalija eh, nisibu eh, fil-gżejjer Maltin, imma nifhmu li fuq dawk il-pjanti jkatru nagħta rasel u dak għal li huma importanti wkoll. Dan hija sensiela ta' affarijiet li għamilna u ġejjin iktar ġejjin jumma ta' susa, strategija l-ambjent li dejjem ovvjament sottomettu il-feedback tagħna. Tajjeb, ġifieri u l-kbira ta' li għamilna l-insepazzjonali. Ma mhux biss. Anka Imsieħeb globali ġeżiżi Malta Foundation, dik kienet per eżempju kompetizzjoni ta' fotografija, ġifieri nippruvaw naqdu ħafna affarijiet differenti ma' xulxin biex ehm, dak li jkun ma nħalluwix nara tal-għasel mandija f'iżolament bissa trobbija produzzjoni ta' għasel le nordu affarijiet magħha biex ovvjament dejjem inwessaw l-eppir u l-arfin tagħha. Ukoll kompetizzjonijiet ta' fotografija pereżempju, immorru fi skejjel biex skejjel biex ovvjament iġibu l-quddiem ukoll maskot li nfjahom daqsxejn iktar fuq ukoll. Saħansitra wibbilna wkoll konna lill-Bank Ċentrali ta' Malta biex jagħmel munita Kommemorattiv Anna Ħamra Għasel li saret f'Ġunju tal-2024, ġejja iktar 'il quddiem issa. Sensiela ta' postcards li anke meta nkunu tawlat f'events intom tagħtu dan il-postcard biex inqajmu kull sena. Tajjeb, jiġifieri din, pereżempju, illustrazzjoni ta' Anna Ħamra Għasel Maltija li qiegħda fuq is-silla u oħra fuq l-orti di fl-orti di Piramida li hija dejjem ta' ksejra antik ukoll. Ġifieri anka f'kull dritt ta' dejn hemm ħsieb tajjeb li għal kull sigħat. Dokumenti tajjeb fuq l-arkiv Irbatna wkoll l-elementi minnat letterali wkoll bi sottomissjoni din il-poeżija li nħabet għalija ta' xi post fil-konkors tal-poeżija tal-2025. Ġifieri dejjem l-iskop biex inwissu l-MP f'dan. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li saru li jistgħu jsiru li qed isiru bħala fondazzjoni. Qed ngħidu wkoll illum il-ġurnata bdejna f'Novembru tas-sena l-oħra u kienu sissa ma kienx l-elezzjonijiet, l-elezzjoni kienet suċċess kbir. Taħriġ fit-trobbiet għal u għaċ-ċentru ta' konservazzjoni tan-naħla Maltija għax napprezzaw li f'Malta s'issa ma kienx hemm kors wieħed illi jindirizza t-trobbija tan-naħla Maltija imma wkoll jorbot miegħu il-konservazzjoni tagħha wkoll u l-għarfien fuqha fil-kors innifsu. Ġifieri rajna nuqqas u dinna fuq. Ġifieri dak huwa il-mod kif valutazzjoni nagħmel eh, mod reattiv u mod li eh, nippruvaw kien jista' jkun nġibu bidla. Eh, bidla pożittiv. Exieren ta' artikli li jkunu kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta x'napprezzaw li din mhijiex problema fil-Gżejjer Maltin biss imma pereżempju problema fl-Irlanda, fir-Renju Unit. Pereżempju riċentament il-British People Association, il-BPKA li fir-Renju Unit hija l-kbar għaqda ta' naħalha, ħadu l-istend illi bħal assoċjazzjoni huma favur illi jkun hemm band fil-votazzjonijiet ta' naħta l-għażi. U l-istess eh, l-istess stand ħadu wkoll naħa l-Irlandiżi, ġifieri din mhix xi ħaġa meta u li tkunu avantgard ġifieri bħal massa tkunu avantgard. Tajjeb. Imma li mhijiex xi ħaġa li hija lokali, se xi ħaġa internazzjonali. Ġifieri Tajjeb inżommu l-kuntest li jisma' aħna m'aħniex qed ngħidu tal-affarijiet kollha fl-iżolament lokali, imma hemm ukoll udjenza internazzjonali. Tajjeb. Din hija wkoll inizjattiva li qed nipproponu u għalkemm s'issa kien hemm pjuttost rispons pożittiv, s'issa ħadd ma għamel tajjeb.

nieħdu dawn l-azzjonijiet aħna stess, dejjem ikunu proattivi. Dan huwa kif qed ngħidu aħna bħala fondazzjoni dejjem nisogħu perspettiva wiesa'. Dan huwa proġett li jsejbet juhem jismu kien grazzi għal fondi li ksibna mill-BOV, Bank of Valletta, li għamilna bihotels li huma strutturi fejn mhux naħat rasa jsewwa, naħal ieħor jgħammar fihom. Saħansitra dan il-proġett għadna kif irbaħna il-Waste Reduction Award bħala fondazzjoni f'dan il-proġett li naraw ukoll li n-nies hemm barra l-entitajiet differenti qed jagħtu mertu kollha l-affarijiet li tfal ma tisma' minn hawn, ġifieri naħseb xi ħaġa tajba ta' xi ħaġa tajba ta' tajjeb. Hawnhekk semmejna di kienet li ħdimna ħafna fuqha sena l-oħra qed nagħmlu fuqha din is-sena ovvjament u ankun qed nagħmlu fuqha wkoll fil-ġejjin ukoll. Il-karazzu ta' Katarina li lhom nfekkarha li huwa l-maskot tal-fondazzjoni meta niltaqgħu f'outreach ma' tfal, ġifieri biex anke meta ta' żgħira bħala tfal jibdew ikunu konxji tal-isqan tal-Maltija U minn età żgħira nibdew indaħħlu fihom din l-imħabba għall-ambjent u l-bijodiversità u anke fiċ-ċama tagħhom biex dak li jkun dejjem jagħmel dik xi ħaġa u xejn. U fil-każ ta' Katarina li qed inkomplu niżviluppaw ħana tliet diski li Waqt li skont Anna Katarina normalment qed nintroduċu tajjeb lil Anna Katarina bħal bnha l-Mattia u Karazzu taf. It-tieni waħda tessina mdakkara, jiġifieri mhux biss fuq in-naħa biss, fuq in-naħa Maltija biss, imma anke b'sens wiesa' fil-biodiversità barra li jkun ma jmur hija fraġli. U l-aħħar waħda naħlu s-sħaba. sħabha ma' dawn il-fjuri, flora u fawna li huma nazzjonali għal Malta. Għaliex Malta issa apparti l-magħmul, il-meridu, il-widna tal-baħar, is-siġra tal-għargħar u l-bużaq, il-ħuta nazzjonali, hemm ukoll issa il-knisja nazzjonali, in-naħla Maltija. U ovvjament għamilna kanzunetta wkoll fuqha, ġifieri mhux qed nħallu biss l-offerta tal-fondazzjoni magħluqa għalkemm ma nkunx fondazzjoni konsegwenza tagħna u din mhux ġnab l-oħra tagħna għandna l-Maltija biss. Imma qed nippruvaw kemm jista' jkun inwessgħu biex ikollna din perspettiva wiesa' tal-għawdiet ta' jien u bdiet università madwarna għax huwa ta' ġejja lina wara kollox. U dawn it-testi partikolari eh, qed nagħmlu wkoll it-traduzzjoni tagħhom bil-Ingliż biex dejjem appellaw ukoll għall-udjenza internazzjonali. Eh, apparti da kollu, mal-maskol ġifieri qed ngħidu wkoll, f'din is-sena u s-sena d-dieħla nkunu qed nagħmlu sensiela wkoll barra li tagħti mal ġifieri dejjem nillinkjaw pereżempju il-karismu u l-qajn mal-naħa eh, Dejjem nikkombinaw affarijiet differenti biex l-ewwel nisimgħu d-divertiment, pereżempju għat-tfal f'dan il-kuntest ta' Iċ-Ċena ta' Rino ta' Wisma, imma wkoll biex nagħlmu wara kollox. Tajjeb? Kif konna qed ngħidu, bħala fondazzjoni, in-nisa barra jtiraw il-merti Dak kollu li aħna nagħmlu b'mod volontarju u bl-ebda profitt li għalina personali tajjeb, anzi għall-Fondazzjoni. Pereżempju, nsemmi l-premju tal-Volontier tas-Sena, tajjeb, dak li kien hemmhekk, tajjeb, fuq il-lemin, tajjeb. Jiġifieri mhux biss għalija personali, tajjeb, imma wkoll għall-Fondazzjoni wara kollox. Jiġifieri kien il-premju mar għall-operat li jsir tul il-Fondazzjoni. Tajjeb. Jiġifieri il-mers ma kienx għal-mija personali, kien ovvjament għal dak kollu li jsir fejn hemm il-Fondazzjoni. Jiġifieri wkoll hemm xi apprezzament minn barra minn dak li jsir mal-Fondazzjoni. U nsemmu wkoll li mhux Malta biss, u semmejna wkoll li Malta biss, x'inhu l-għodda, Imma wkoll b'mod internazzjonali hawnhekk f'Mejju eh, tas-sena l-oħra il-proġett li għandu bħala fondazzjoni tal-Istat Nazzjonali kien mal-ewwel tlieta f'dawn il-borsi li għabu pajjiż ta' Slovenja li fid-naħa tal-għasel huwa wieħed mill-libra tajjeb dejjem li ġibru marki fil-konservazzjoni tan-naħa tal-għasel tagħhom. Sewa, u li l-proġett ta' l-inset nazzjonali biex ikun ġie ma' level tlieta, ġifieri dak huwa merturi anke fuq level ta' fondazzjoni, anke barra minn Malta. Tajjeb. U din ta' waħda reċenti wkoll ma nafx rajtu forsi strajtu bħalik u anke rajtu bil-reklam li ta' fondazzjoni dejjem biex nippruvaw nwessaw l-udjenza tagħna u anke nsaħħu l-messaġġ tagħna li kienet kollaborazzjoni ma' Benna għal Benna jiġifieri biex nippruvaw kemm jista' jkun dak il-messaġġ tagħna li għandna kemm jista' jkun li forsi jidher daqsxejn mhix tajjeb, nippruvaw nippressaw kemm jista' jkun għax wara kollox kważi kważi kulħadd irid post li jkollha għasel tajjeb imma mhux kulħadd ukoll jixtieq fejn jiġi l-għasel tajjeb u lanqas Malti naħa Maltin. Jiġifieri dak huwa l-islogan adottat. Tajjeb. Ovvjament Dokumentari, sħiħ, jiġifieri dawn il-vidjows li rajna hawnhekk kienu parti minn proġett tal-2024 mid-dentisti sħaħ, imma ovvjament mini documentary wkoll, dokumentarju qasir li dak li jkun jista' jara wkoll. Jiġifieri aħna bħala fondazzjoni dejjem nkomplu nżidu l-operat u nistieden lil dak kollha li jkun interessat jew jrid għandu kors biex jiffollow jagħmel fil-mezzi tagħna għax dejjem ikun affarijiet differenti. Din hija l-istudju legali li wassal sabiex id-dahra tal-għasel tkun l-inset nazzjonali imma napprezzaw li sfortunatament iva saret l-inset nazzjonali, saret biskop l-inset nazzjonali biex tkun protetta iktar imma sfortunatament hemm sentenza partikolari li ma tipprevenix l-introduzzjoni.

Ġifieri, u l-idea illi ikun hemm ben fuq informazzjoni mhix xi ħaġa li hija xi ħaġa ġdida li qatt ma saret kien. Anzi, donu kollha xi ħaġa li saret internazzjonali għal b'hekk fuq importazzjoni illi tipproteġi n-naħa tal-għasel lokali. Illi l-Irlanda wkoll huwa l-pajjiż li anke f'dan ir-rigward qed jieħu daqsxejn ta' l-ewwel issa llum il-ġurnata għax saħansitra issa għaddejja mis-Senat u fil-Parlament tagħhom jiġifieri din il-leġiżlazzjoni qed tkun qed tipprevjeni jiġifieri introduzzjoni għal-għasel fl-Irlanda. Jiġifieri dawn mhumiex affarijiet tal-fantaxjenza.

qed inlaqgħu stakeholders differenti fi sponsors li dawk kumpaniji li jixtiequ jgħinu l-ammont finanzjarju. Entitajiet li lesti li għandna nżommu kaxxi għandhom, tajjeb li s'issa ġa għandna tnejn, jiġifieri u hemm iktar ukoll li jitgħoddu, jiġifieri li hija xi ħaġa li qed torbot għal stakeholders differenti u naħa nfusna li fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu qed jieħdu ħsieb dawn il-kaxxi ta' informazzjoni tajjeb biex ovvjament fuq u tkun se jsambat dan il-programm ta' osservazzjoni ta' li f'Malta għad ma' xejn ta' kwalità tiegħu sfortunatament li għad stakeholders differenti u aħna nixtiequ li dan it-tip ta' pjan ikun blueprint xi ħaġa li għandha l-gvern lokali

Għax il-istokk u l-għejun ma għadx għand rasek u l-għejun. Jiġifieri għandna ta' vojt skont dan, dawk li rridu. Rridu jista' jkun ukoll hawn kollaborazzjoni bejn dawn l-entitajiet u l-stakeholders kollha li nsibu kunsiderabbli. Tajjeb. Jiġifieri għall-pjanijiet fit-tul lejn sostenibilità din il-kelma oħra li nisimgħu ħafna fuqha li jisma'. Għandna bżonn dan il-qafas legali li qiegħed hemmhekk ma' dak l-artiklu partikolarment qed jirrovina kollox. Tajjeb. Qafas legali li joħseb il-loopholes, edukazzjoni għarfien mhux biss tal-aħħala ma' ħu tal-pubbliku ġenerali, għax tajjeb li jkun hemm dal-għarfien. Tajjeb. Riċerka u innovazzjoni li għandna jimsokru iktar għadu semmejni ħafna riċerka u innovazzjoni u tagħmir fuq livell nazzjonali biex pereżempju f'dak proġett li semmejt ukoll infrastruttura li xogħol tanti għal niesa f'għana ma tkunx tixtri għandha la tiġri f'xi ħaġa nova innovazzjoni imma nixtiequ li l-gvern jaħdmu grajn ukoll għax wara kollox din hija issa l-isem nazzjonali. Tajjeb. U jekk nagħmlu dan kollox, irnexxilna nagħmlu dan kollox, nirrealizzaw li jisma' Malta fil dan il-wol ewli u kważi kważi eżempju li pajjiżi oħra jmexxu l-konservazzjoni tal-ħamaltin. U ta' naħta l-asset ġenerali, ġifieri għandna xiex li nkunu kburini kif nixxin. U xejn ta' meta għal-aħħar għal-kemm skorri dak xejn minn ħin,

F'din il-laqgħa għamilna preċedenti li għamilna l-itnejn, għal dawk kollha li jixtiequ jsiru jafu aktar fuq il-Fondazzjoni jew fuq is-sit tagħna maltisanibli.org, tajjeb jew jibgħatulna email info at maltisanibli.org jew jidħlu fuq is-sit soċjali tagħna msejħa fuq Foundation for the Preservation of the Maltisanibli u għandna ħafna affarijiet ġifieri.

Għalhekk huma jfittxu dawk in-nies li huma dipendenti fl-istess ħin u huma kapaċi jmexxu dawn ir-relazzjonijiet. Jiġifieri l-iskop huwa li jsir kollox taħt l-umbrella tal-fondazzjoni biex meta jingħata lil dawk in-nies ikunu qed jagħmlu dawn id-diskorsati minflok. Dak huwa l-mixtiequ, il-motto, li il-fondazzjoni tikber, l-operat dejjem tikber, il-fondazzjonijiet għandna ħafna, imma ħaġa ħaġa indirizzaw ġej. Grazzi ħafna li kontu maħna dik is-sensira tal-għad, grazzi dawk li sentu dawk li qed jarawna eh, permezz ta' YouTube, imma ġurnati ta' dawn li għandna bħala fondazzjoni eh, nkunu diversi attivitajiet ġifieri eh, naraw konfli jess. Thank you ħafna.